Selam aleyküm, ürmetli cemaat! Vaqıt şerifiñiz mibarek olsun! Halqnıñ başına bir ağırlıqlar tüşkende, Belâlarğa oğrağanda, onı qutarmaq içün liderler belsene ekenler. Belki olar evelden lider olğanı tanımaydırlar, amma, amma zaman, zaman dalğaları olarnı ütep çıqara. Ana o vaqıt da halq mına bu liderlerniñ etrafında toplaşa, olarnı qorumağa tırışalar. Bugün de biz bunıñ şaatı olmaqtamız. İşte, Noman Çelebicihan'nı biografiyasını biz azmı çoqmı bilemiz. Bu sonaq, yerli mektep, Kezlev medresesi, Zıncırlı medresesi, Sankt-Peterburg, kimlikke oquv, İstanbul. Şimdi İstanbul'da olğanda, anda olğan bir sıra yaş gençlerimiznen, şu cümleden Cafer Seyidamet, Bekir Çobanzade, Şevki Bekturyan da buluna ve başqaları. Genç tatarlar degen cemiyetni vucutqa ketiriler. Olarnıñ derdi, tüşüncesi, qaseveti, kene şu halqı, kene şu millet, kene şu yarımadadır. Mında qaytqan soñ, olar kene şu bizim Noman Çelebi Cihan, Cafer Seydametnen bir arağa kelip, aceba ne yapsaq eken degen tüşüncenen yaşaylar. Çünki Qırım öyle bir perişan bir alda ki, mına saña Denikın, anda Frunze, mında Kerenskiy, Ve ilâhre, ve ilâhre. Şimdi olar can talışalar, eserler, menşevikler, bolşevikler, bilmem bir şeyler. Halq ise, eki at tepişkende, bilesiñiz neniñ misali olay eta. Eger mına bu liderler, büyük, bir başqaca tüşüngen insanlar ögge çıqmasalar, halqnıñ işi harap olacaq. Biñ doquz yüz on sekiz senesi noyabr yirmi altıda olar şimdi Qurultaynı vucutqa ketirmesten evel, bilgeniñiz kibi, birinci musulmanlar Qurultayını toplaşuvını yapalar da, kene mında ileride yapılacaq işlerni tüşüneler. Aceba Noman Çelebi Cihan şahsiyeti na bu tüşüncelerge nasıl kelgen eken degen mesele bizni şimdi tüşüncege daldıra. Bizim epimizin bir ösüv basamaqlarımız bardır, ya, yaşayışımızda, birinci basamaq, ekinci, onuncu ve ilâhre. Biz olarnı keçmek kerektirmiz belli bir vaziyetke kelmek içün. Eger tüşünip baqsaq, Çelebicihannıñ mına bu ösüv basamaqları onıñ tasavuf, biz sofu deymiz, sufizm, mizacında yazılğan eserlerinde pek körüne, arqadaşlar. Onıñ ilk şiirlerinden birisi olğan İlk dep onıñ oldı-olacağı sekiz şiiri bar, amma Yolcu barıp, belki eñ birincisi olsa kerek, aqlıñızda olsa, Ay, munarıñ sil yüzüñden, menden ışıq qızğan mavi. Yani hucur bu şiir. Şimdi bizim qaramanımız, yani lirik qaramanımız qaranıq içinde bir yolda kete. Sen bar, yuqla, raatlan er kes kibi, yoq, arqadaşlar, mında büyük bir, Felsefe bar. Şimdi tüşünmek içün, añlamaq içün, aceba men qayda kete ekenim degen şeyge sual bermek içün biz tüşünmek kerekmiz. Şimdi biz bir şey saçacaq olsaq, deyim men, biz yerge tıqamız da, o tuqum, o işte semya, o ne bere, anda belli bir vaqıt tüşüne, tüşüne, soñ ösip başlay, filizliy, bereket bere, bara bere. Eger bu şey olmasa, yaşayış özüniñ tabiyligini, ardı-sıralıgını coyacaq. Şunıñ içün, şimdi bir bir çoq fikirlerine cevap buluv ceryanında, yolunda bulunmaqta bizim Noman Çelebi şubanımız, daa doğrusı onıñ qaramanı. Ve bara-bara o ösmek kerek, nelernidir elde etmek kerek. Şimdi yolda ketkende bu çolpan yıldızını köre de, çolpan yıldızı da o yerini deñiştirmegen bir yıldızdır. Başqaları deñişir, Bolşaya Medveditsa, Malaya Medveditsa ve ilâhre, faqat bu, er vaqıt bir oryentir olaraq bir yerde qatıp tura. Ve yaşayışını da añlamaq içün şimdi onıñ seviyesine yükselmek kerek, añca bizim qahramanımız. Ve böyle etip o yavaş-yavaş ustaz derecesine, oca ve ustaz derecesine yetişe de, ve bizim sarı tülpanımıznı eger oqup baqacaq olsaq, mına mında, bizim sarı tülpanımız, yani altın tüste, Sarı, tsar, üstünde olğan qaramanımızğa dey, Pek az zaman qıra göñülim egri indirdiñ, yarın sen de qırılacaq, öleceksiñ, ölecekseñ, bu dünyağa niçün keldiñ, dey. Ana saña belâğatlı, yani ritoriçeskiy bir sual. Bu cihanğa niçün keldiñ, dey. Birincisi, sonaq koyu bar, angisi ki, plaha manasını bildire, ekincisi de cihan. Ne eken bu? Noman Çelebiciqan boşundan-boşuna ölmekten qorqa. Öyle insanlar ölmekten qorqmazlar, amma boşuna ölmege qorqa. Böyle eken, boş ölmemek içün o halqı ögünde ant etkenmen, söz bergenmen bilmek içün ölmege dey. Doğrumı? İlk variantında. Ana soñ biz onı milletke doğrulaycamız. Bilmek içün ölmege. Halq eger bilmese, Bugünki neşirlerni oqunmasa, gazet, jurnal ve ilâhrelerden ğayet manav haber olmasa, biz kene, anav künü balalarğa aytmam kibi, adiy bir arizanı bile toldurıp olamaycağımız, birevlerge muracaat etecemiz. Yoq, biz olarnı özümiz toldurmağa bilmek kerekmiz, arqadaşlar. Mına böyle etip, ant ete de ve milletniñ ögüne çıqa, ana soñ olacaq Qurultay, Qurultaydan soñ de neler olğanı belli. Qurultay keçirile, amma bizim duşmanlarımız bu şeyni köterip olamaycaq ediler. Noman Çelebicihan kete özüniñ askerlerinden mına bu Sören degen yerde darma-dağın eteler. Ablâkim yirmi beş biñlik askerlerinen kete Orqapı tarafına. Ebet, küçler başqa-başqa edi, olar çoqluq, bizler pek azlıqmız. Ve mına berdi sözlernimi tam şu vaqıtlar, şu yılları yazılğan Nuzet, Memet Nuzetniñ şiirinen bitirmek ister edim, Üzülgen çiçek. Ayt, çiçegim, ayt sırıñnı, Neden qaldıñ bu alğa? Oğradıñmı sen de yoqsa Aset degen vebağa? Qayda tuvdıñ, qayda östüñ, Qaydalarda büyüdiñ? Açılıp bir quvanmadan Niçün şaytep küyüdiñ? Tabiatta eñ dülber şey şayı daim duşman qazanır, yalıñız çirkin ve toqallar aşalıqqa bazanır. Madam ki, sen dülbersiñ, pek de güzel qoquñ bar, men de dermen, ah, ğaripçik, üzülmege aqqıñ bar. Sağ oluñız.